Hormatly adamlar, biziň söhbetdeşimiz Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ahal welaýat komitetiniň partiýa guramaçysy Kümüş Mätnyýazowa. Kümüş genije gepleşigimize hoş gördük. Elbetde, hemmämiziň bilşimiz ýaly, ata-babalarymyzdan miras galan atalar sözleri, nakyllar, ol her bir adamyň diliniň endigine öwrülen sözler, sebäbi, Islendik adam durmuşda birek-birek bilen gürrüňdeş bolanda-da hökmany ýagdaýda atalar sözlerini ýa nakyllary sözüniň arasyna mysal getirip gürleýär. Bulam eýýäm halkymyzyň söze aýratyn hormat göz bilen seredýändiginiň alamaty. Gürrüňdeşler dogrusynda başlasak. Başytsyna Magtymguly dogrudanam şu türkmen jemgyýetinde durmuşyň gurluşynyň özi bir Ata-babalarymyzdan galan edim-gylymlara, däp-dessurlara salgylanyp gurlan diýsek, ýalňyş bolmazmyka diýýän-dä. Sebäbi her bir işiň başyny tutanymyzda ýa bir maslahat edenimizde biz ilki bilen öz ýaşulularymyza maslahat salýas-da, a ýaşulularam öz gezeginde öz ata-babalarymyzdan galan mirasa, ýagny edebi mirasa, medeni mirasa salgylanyp, belli bir netijä gelýärler. Ine, Gahryman Arkadagymyz medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen geçirýän duşuşyklarynda hemişe nygtap belleýär, daşy medeni mirasymyz hakynda köpräk gyzyklanmagy, şolar hakynda köpräk gowy gepleşikleriň taýýarlanmagyny. Elbetde, şu gepleşikleriň üsti bilen hem biziň medeni gymmatlyklarymyzyň, medeni mirasymyzyň häzirki hem-de geljekki nesillerimize bir geçip dowam edýändigi barada nygtap belleýär. Atalar sözi gepleşigimizem ýeri gelende bellesek, biziň medeni mirasymyzy bir geljekki nesillerimize ýaýmak boýunça-da bir uly iş bitirýän uly bir ähmiýetli gepleşikleriň biri bolup durýar. Sag boluň.
Elbetde, ilçine-de aýdylýandyr, Könesi bolmadygyň täzesi bolmaz diýip, eýýäm şol ata-babalarymyzdan miras galan sözler ýa-da sungatlaryň dürli görnüşleri bul häzirki wagtda her bir işiň başlangyjy diýsegem sözümiz ýerine düşer. Kümüş genje hormatly Prezidentimiziň il-günümize sowgat beren Paýga çeşmesi kitabynda şeýle bir aýdylýan atalar sözi bar, Aýdanyň özüne bakma, sözüne bak. Bu sowal siz öz pikiriňizi beýan etmeden öňürti bu atalar sözüni ildeşlerimize goýaýlyň, ildeşlerimiz näli pikirdekan.
Biziň ata-babalarymyzdan bäri söz sungatyna aýratyn bir sarpa goýulýandygyny, sözlän sözi bilen adama baha berip boljakdygyny, adamyň edim-gylymlary durmuşda özüni alyp barşyny şo sözi bilen aňyp bolýandygyny atalar sözüniň üsti bilen bilmek bolýar. Sebäbi geçmişde-de biziň danalarymyz suhangöýlik sungatyna, aýratyn bir ylym hökmünde seredipdirler. Ýunus Emre bu barada Söz ola kese söweşi, söz ola kepdirer başy, söz ola awula aşy, bal bilen ýag ede bir söz diýip aýdýar. Ýa bolmasa sözi manyly kişiniň ýüzüne ak ede bir söz, sözi bişirip diýeniň işine sag ede bir söz diýýär. Agzyndan çykýan sözlerde bir many-maňyz bolmasa, şonda bir mähir-muhabbet bolmasa, Ile-güne sylag sarpa bolmasa, onda şol adamyň ähli sypaty, egnindäki egin-eşigi onuň bilen bap gelmeýän görnüşde bolýar. Söz sözlemeklige ökde bolan adamlar, sözi manyly diýip bilýän adamlar ine durmuşda-da öz mynasyp ornuny tapýar. Her ýerde şu sözlän sözüňi bişirip diýmek, ýakymly bolmak, mylaýym sözlemek, söz sözlemekligiňem özüniň bir edebi bar. Öz aýdan sözüňe ynam bilen aýdan adamyň Hemişe işi şowalýa. Aýdanyň özüne bakma, sözüne bak. Bu atalar sözünde elbetde ullakan, çuňňur many-mazmun bar. Beýle diýildigi, bir bilen söhbetdeş bolaňda ýa-da gürrüňdeş bolaňda onuň bir daş keşbine ýa geýnişine ýa bolmasa kimligine, tutýan derejesine görä däl-de, onuň aýdan sözlerine, manyly-mazmunly sözlerine görä baha ber diýildigi-dä. Ine şu ýerde bir öňden galan, köneden gelýän bir. Kiçijik hekaýat ýadyma düşýär. Ir döwürde bir ata-enesinden bir irräk mahrum bolan bir aňly, düşünjeli, akylly başly bir gyz bar eken. Ol özüniň şu aýdan sözleri bilen, diýen parasatly sözleri bilen dabarasy obalara ýaýrapdyr. Ol. kemala gelip, oňa bir ýerlerde guzatçylyk edip başlapdyrlar. Ýöne o yzy şeýle görme goýy bolsa-da, oň bir kiçi kemçiligi bar eken. Agzynyň bir tarapynda çalyrak şikes bar eken-de. Ony her ýerlerde guzatçylyk eýlärler. Ynha, bir günem bir akylly oglan tarapyndanam oňa guzatçylyk eýlärler. Olar gelen wagtlarynda o gyz öz işine gümra bolup. Otyr eken-de. Onsoň gelenler oň bilen söhbetdeş bolýarlar, gürleşýärler, gara-syn edýärler. Hakykatdanam şu gyzyň bir aňly-düşünjeli, aýdýan sözleriniň many-mazmuna baýdygyna, bir gyzyla gaplap alaýmalydygyna hasam ýene bir-de göz ýetirýärler. Gelenleriň biri oňa şu ýaňky kemçiligini şeýle sözler bilen duýdurýar-da, Bu öýüň bütinini gyşyrak däýmeseň-ä başga kem-ä ýok eken diýýär-de. Aý, buňa-da näme, gyzyň ýa düşüş gyz, tüýnügi gyşyk bolsa-da, tüssesi örän dogry çykýandyr diýip, jaýdar jogap berýär-de. Bu gelinligiň buňa ýene hasam göwni ýetip, elbetde näme, bir kemsiz gözel bolmaz diýlişi ýaly, sähelme-hel kimlige-de seretmeli däldi. Gaty göwünleri ýetip, ýaňky akylly ýigit bilen Lokan toý tutup alyp berýärler-de. Indi bu ýerden bolsa şeýle netije gelip çykýar, Eşigiňe görä garşylaýarlar, aklyňa görä ugradýarlar diýlişi ýaly, Her kim bilen söhbetdeş bolaňda-da, gürrüňdeş bolaňda-da onuň bir daş keşbine ýa kimligine, tutýan derejesine seretmän, onuň parasatly sözlerine, agzyndan çykýan sözlerine, agramly gürrüňlerine üns bermeli, şoňa görä-de baha bermeli diýildigi bolýar.
Ýeri gelende bellesek, şu atalar sözi türki milletleriniň köpüsiniňem uýýan atalar sözi bolup durýar-da. Muň göni manysam düşnükli zat. Sebäbi aýdanyň özüne bakma, sözüne bak diýýär. Sebäbi ol saňa gerekli söz bolsa şo aýdýan, goý ol kim bolsun, goý ol bir dana bolmasa bolmasyn, ýönekeý adam bolanda-da, Saňa şoň aýdýan sözler maňzyňa batýan bolsa, muny aýdýan pylany-la diýip durmaly däl-de, eger şoň aýdýan söz saňa gerekli söz bolsa, şoňa uýmak bilen bolubermeli diýjek bolýar. Indi şu hakynda gürrüň edenimizde bir tymsal ýadyma düşýär. Mümkin bolsa şony gürrüň edip bereýin. Bir adam bir uzak ýola ýolagçy bolupdyr. Gidip barýarka bir düýeli ýükli adamyň bir bagyň kölegesinde çeşmäň gyrasynda Düşläp oturanyny görüpdir. Ol adama çaý-çörek iýnip otyr, ol indi-ä düýäňem üstünde ýük ýüklenigi durdy-ýa-da onuň geçip barýan adam ýaňky adama salam beripdir, saglyk-amanlyk alyşypdyrlar, nirden gelýär, nirä barýar. Ondan gürrüň arasynda soňky gelen adam ýolagçydan düýesiniň ýükünde näme ýüküniň bardygyny sorapdyr. Düýäň bir tarapynda-da Geolla gerek bolaýjak geýim-gejimim bar, eýle-beýle gerek-ýaragym bar, iýjek-içjeklerim bar diýipdir. A beýleki tarapynda bolsa düýäň üstündäki ýüküň agramy deň bolar ýaly bir halta çäge bar diýipdir. Onnoň ýaňky soňky gelenem oňa şeý diýipdir, Sen diýipdir, näme üçin bir halta çägäni göterip ýörsüň biderek ýere diýipdir. Sen gowsy düýäň beýleki tarapyndaky özüňe gerekli ýükleri ikä böl-le düýäň üstüne at bu çägäni bolsa düşür aýyr muny goýup git diýipdir. Sebäbi saňa oň gerek ýeri ýokda biderek düýäň ýüküni agraldýaň diýipdir. Ýaňky ýolagçy be dogrudanamaý seň şu aýdanyň dogry diýipdirde hasyr-husur ýerinden turup ýaňky gerekli tarapyndaky zatlaryny ikä bölüpdirde çägäni düşürip ýere oklapdyr çägeli haltany. Birdenem ýaňky gidip barýana saklapdyr-da, A-how, dost, sen hany duran, gel bärik, sen bu obaň diýip, dana kethudasymy ýa bir akyldarmy, kim sen? diýip sorapdyr-da, nähili derejäň bar? diýip sorapdyr. Olam, Ýok, men hiç hili, men dana-da däl, parasatly akyldaram däl, men ýönekeý bir adam, şeýle maslahatymy beräýdim diýipdir welin, Ýaňky adam täzeden ýa gatyrganyp diýýä, Aý, sen bir akylly, parasatly dana bolmasaň, belli bir uly bir derejäň bolmasa, bir ýönekeý adam bolsaň, men näme üçin seň aýdan sözüňi edip, ýükümi üýtgetmeli diýip diýýä, haýdap täzeden çägeli haltany alyp, goşlaryny bir tarapa birikdirip, ýene düýäň üstüne şu agyr ýüküni ýüklemäge başlady diýýä. Ine, şundan tymsal alsak, maslahat berýän adamyň kimligine bakmaly däl-de, saňa şoň Aýdan sözüniň ähmiýeti barada pikir etmelimikä diýende, ilkinji nobatda, ine, şu ýerde şu ikinji ýolagçynyň, ýagny düýeli ýolagçynyň edýän ýalňyş hereketi ýüze çykýansoň, näme aýdanyň özüne bakma-da, sözüne bak diýen nakylam şu ýerde özüniň bir anyk jogabyny tapýar-da.
Esasy adam akyl paýhasa uýmaly bolýada öňem bir danadan soraýarlar adam diýä akyl paýhasy nireden alýa diýende ol parasatly sözlerden güýç kuwwat alýandyr diýä. Indi Magtymguly şygyrdy ýene bir aýtgy ýadyma düşýä mümkin bolsa indi bu bir rowaýatam däl bir durmuşda bolup geçen pursat bir oglanjyk öz kakasy bilen ýola gezelenje çykypdyr gidip barýady ýada kiçiräjik oglanjyk Onuň ýaňkylar gidip barşyna bir giden adamyň bir ýerasty geçelgäň ýanyna üýşüp duranlarynyň üstünden barýarlar. Onuň bir ullakan ýük maşyny ýerasty geçelgeden geçip bilenok. Şo ýaňky maşynyň geçmegi üçin maşynyň sähelçe ýüküniň bir santimetr ýaly aşak düşmegi gerek eken. Şo bir santimetr ýalyk şo geçelgä sygman dur diýýär. Oglanjyk bilen kakasam üýşüp duran mähelläň ýanyna barýarlar welin her kim bir maslahat berýär. biri ýüki düşürmek hakynda maslahat berýär, biri maşyna başga bir ýoluny aýlanyp, daş ýolla başga bir geçelgä gidip görmegini maslahat berýär. Welin, ýaňky oglanjyk kakasyna seredýär-de, Kaka, diýýär, şu maşynyň şu geçelgeden geçmegi üçin onuň, diýýär, tigirleriniň birazajyk ýelini goýberäýseler bolmaýamyka? diýýär. Munam şo ýerdäkiler eşitýärler dälim, dogrudanam bu jagaş oglanyň aýdany ugruna bar diýip, ýaňky maşynyň tekerleriniň ýelini biraz goýberýärler welin, maşyn bir santimetr ýaly aşak düşýär-de, ine, şeýdibem ýaňky maşyn hiç bir kynçylyksyz geçelgeden geçip gidýär. Ine, akyl ýaşda däl, başda, şo taýda üýşüp duran bir giden mähelläň içinden ýaňkyja oglanyň çykalgasy, Hemmesiniňkiden bir zerur bolup durýar-da, hawa. Ine, şular ýaly ýagdaýlaram ýüze çykyp bilýär. Kümşenji size berjek indiki sowalymyz, Ýagşy niýet, ýarym döwlet. Bu sowal ildeşlerimiz nähili pikirdekä?
Adamlar ýagşy niýetde bolsa, päli niýeti düzgüli bolsa, olaryň gelejekde-de işleriň rowaç boljakdygy, şähdaçyk boljakdygy, şadyýan ýaşajakdygy görnüp dur. Şu barada şeýleräk bir rowaýat aýdasym gelýär. Ir wagtlarda bir garyp lukmanyň ýanyna baryp bir teňňe kar pul sorapdyr. Lukman oňa derrew şol teňňäni berýär weli, garybyň niýeti üýtgedi, men şuňa yzyny bermesem näderka? Meň yzyny bermände bolmazmyka şuny diýip, gaýdýar weli, ýaňky alan teňňesinem ýaglyga döwüp, onsoň bir ýerde dynç alyp otyrka, ýaňky teňňäni Bir garga-da göterýär-de gidiberýär. Onsoň getirip garga uçup gelýärkä şol lukmanyň oturan ýerine ýaňky teňňäni gaçyrýar, lukman öz teňňesini alýar-da keýsesine salýar. Onsoň ýaňky garyp ikinji gezek ýene lukmanyň ýanyna gelýär. Ýene bir teňňe sorap gelýär. Lukman muňa derrewjek şu aýdyşy ýaly ýene bir teňňäni berýär. Onsoň garyp şol teňňäni alyp gidip barşa ýene şu päli düzüw däl-de, gidip barýarka bir ýapdan böküp geçeýin diýdi, ýene şol teňňäni ýabyň içine gaçyrýar. Onsoň lukmanam bir, men bir ýabyň boýuna baryp bir, Ýuwunyp ardym haýdaýynda diýip, lukma ýabyň boýuna gelse, ýabyň boýunda ýaňky teňňe ýaldyraýp ýotur. Lukman teňňäni alýar, ýene iki eden alýar. Ýene bir lukmanyň ýanyna baraýyn, bir karz pul soraýyn, eger-de şol berse, men şony derrewjek yzyna üzmek bile bolaýyn diýip, gowy niýet bilen lukmanyň ýanyna gelýär weli, onsoňky lukman maňa ýene bir teňňäni berip goýberýär. Şondan soňra şol bir teňňä sowda edip, ýaňky işini şowuna bolup, ýaňky garyp baýamak bilen bolýar. Baýansoň, ýaňky üç sany teňňesini lukmana getirip berýär weli, lukman bir teňňesini alýar-da, teňňesini yzyna Gaýdyp berýä. Hemmesinem yzyna alawer diýip şeýdesi ýok deman diýä. Üç teňňäni öň aldym diýip ýaňky lukman oňa jogap berýä. Adamlary aldamaly däl, adamlary ikilik etmeli däl. Päli niýetiň düzüw bolmaly. Eger-de päli niýeti düzüw adamlaryň elmydam işiniň rowaç aljakdygy şu atalar sözüň üsti bilen beýan edilýär.
Türkmen halkynyň hemişede niýeti ýagşa ýugrulan. Ýöne näme, durmuş, jemgyýet, bir köpçülik düsür aksaksyz bolmaz diýýär-de, adamlaryň arasynda gowy däl niýetli adamlaram bolup bilýär-de, ýek-tükem bolsa gynandyrýan ýeri. Ýöne ine, şu ýagşy niýet ýarym döwlet diýlen nakylyň, Aňyrsynda-da bir giden many ýatyr. Sebäbi türkmende ine şuňa golaýrak ýene bir nakyl bar-da, Netiň, päliň ýoldaşyň bolsun diýer-de. Adamyň ýagşy niýeti ony hemişe-de gowy netijelere eltýär, gowy günlere eltýär-de. Diýýärler-ä, Pylanyň niýeti gowy däl diýýärler. Şony il, jemgyýetem kän bir halap baranok, niýeti gowy däl adamlary. Emma hemişe ýagşy niýet adamlara bir gowy sözleri, hemaýat berýän, goldaw berýän sözleri bilen, iň bärkisi sözde gudrat barda, sözüň gudraty bilen adamlara täsir edip bilýän adamy ilem, halkam gowy görýär, sylaýar. Niýeti ýagşy adamlaryň hemişe eden işem ugruna bolýar. Sebäbi o taýda hökmän bir üýtgeşik keramat, gudrat bolmaly däl. Niýeti gowy adamyny halk sylaýada şoňa bir gerek ýerinde kömege taýýar bolup durýarlar şoň üçinem ýagşy niýet ýarym döwlet eýem seň niýetiň gowlugynyň özi seň üçin bir giden döwletlik bolup durýar ine şu hakynda gürrüň edenimizde ýene-de bir tymsal ýadyma düşýär. Ýagny, bir ýigit ýolda gidip barýar welin, ýolda ýatan bir on teňňejigi tapýar. Ýaňky eglip teňňäni alýar, danym jübüsinden gapjygyny çykaryp, teňňäni gapjyga oklaýar-da, ýene jübüsine salýar. Ýoluny dowam edip gidip barşyna, ýaňky oglan pikir edýär, Eger-de men, diýýär, müň teňňe tapan bolsadym, diýýär, men onda, diýýär, enem-atama sowgat alyp bilerdim-de, olary begendirip bilerdim, diýýär. Şeýdip pikir edip, pikirini soňlaýar welin, ýaňkyň jübüsindäki gapjyk birhili gozganan ýaly bolup gidýär-de. Oglan muňa geň galýar-da, jübüsindäki gapjygy alyp elleýär welin, gapjyk öňküsinden galyňapdyr. Gapjygy açyp, içine seredýär welin, ýaňky gapjygyň içinde hakykatdanam müň teňňe dur diýýär. Oglan geň galýar, muňa begenýär. A gapjygyň agzyny ýapýar-da, ýene jübüsine salýar, gidip barşyna ýene pikir edýär, Eger-de men on müň teňňe tapan bolsadym, diýýär, onda men, diýýär, bir süýtli sygyr alardym, diýýär. Sygryň süýdi bilen enem-atamy bakardym, onuň gaýmagyny diňe enem-atama iýdirerdim, diýýär. Ýaňky. Gapjyk ýene-de gozganan ýaly bolýar. Oglan bu ahwala geň galýar-da, gapjygyny alyp seredip görse, içinde dogrudanam on müň teňňe bar diýýär. Oglan muňa begenýär. Şükür edýär, Tänim niýetiniň hasyl bolup duranyna begenýär. Tänim özüniň arzuw etmegini ýene-de dowam edýär. Eger-de men, diýýär, ýüz müň teňňe tapan bolsadym, diýýär, onda men, diýýär, täze jaý gurnardym, diýýär. Ajaýyp bir gowy bina gurup, jaň iň gowy otaglaryny enem-atamy göçürip elterdim, diýýär. Gapjyk hälkisi ýaly ýene-de gozganýar. Açyp görse dogrudanam gapjygyň içinde ýaňky oglanyň niýet edişi ýaly ýüz müň teňňe bar diýýär. Oglan muňa şeýle bir begenýär dänim, gapjygyny ýapyp jübüsine salýar-da, täzeden ýene-de göwün ýüwürtmäge başlaýar. Aý ýok diýýär, eger-de men täze jaý gursam diýýär, oňa-da aýalym bilen göçüp baryp iň gowy otaglaryna-da enem-atamy eltsem diýýär. Aýalyma muň ýaramazlygy mümkin diýýä. Aýalyma iş bolarlar, olar bize päsgel bererler gowy ýaşamagymyza diýýä. Gowusy olar diýýä, öňküje köne jaýymyzda galybersinler, men diňe aýalym bilen, çagalarym bilen täze gurjak, aljak binama özüm şolar bilen göçüp barsam gowy bolar diýýä welin, gapjyk ýene-de gozganýa. Oglan ýene-de gapjygy açyp görse, gapjyk has ýukalypdyr-da, içinde hälki tapanja on teňňesi dur diýýär. Ine, şu tymsalyň üsti bilen, elbetde, bu hyýaly wakalar, ýöne şu hyýaly wakalaryň üsti bilen adamyň niýeti gowy bolanda, onuň amala aşyrmak isleýän işleriniň hem ugruna bolýandygy, a ýöne niýetini erbete düwse, onuň hiç haçan işiniň ugruna bolmajakdygy hakynda bir ýaňzytýar bize şolar ýaly düşünjäni berýän tymsal. Indi ýagşy amallar hakynda gürrüň edende Magtymguly ýene-de bir zat ýadyma düşýärde öňem bir dany özüniň şägirdi bilen gidip barýan eken welin bir çüwüt köne köwşüň duranynyň üstünden barýarlarda kimdir bir pukara biri köwşüni çykarypdyrda dileg etmäge giripdirmi bir ýerik umuman şo köwüş dur ýoluň gyrasynda Ýaňky ýaş şägirt muny görýär-de halypasyna şeý diýýär, Halypam, gel şu köwşi bukalylyä. Bukup diýýär, özümizem bukulyp seredip göreliş-iň, eýesi gelende nähili bolýarka diýýär. Dana-da diýýär, Şägirdim, beýtmäliä. Sen gowusy diýýär, jübiňdäki teňňelerden ýaňky köwşüň içiniň hersiniň içine bir gyzyl teňňäni okla diýýär. Ondan soň bukulylyä, nähili ahwalat bolýar, ony göreliä. Şägirt halypasynyň aýdanyny edip, jübüsindäki teňňeli haltasyny çykarýardanym, köneje köwüşleriň hersiniň içine bir gyzyl teňňäni oklaýardanym, uly bir bagyň aňyrsyna geçip, bular iki bolup bukulyp, mundan beýläk näme bolarka diýip, wakaň dowamyna syn etmek isleýärler. Köne küşül eşikli bir pukara bende gelýärdanym, ýaňky köwüşi aýagyna sokýar welin, beh, muň içine daş girdimikä diýip, Aýagyny çykaryp, köwşüni kakýar, ol içinden bir gyzyl teňňek açýar. Muňa şeýle bir şatlanýar. Beýleki köwşüni geýýär welin, oň içindenem şeýle bir gyzyl teňňek açýar welin, ýaňky adam begenjinden ýaňa uçaýjak bolýar-da, begenip birdenem dyzyna çökýär-de, iki elini ýokary göterip, Alla Taala şükürler aýdýada sag bolsun aýdyp özüniň şeýle şu tapan teňňeleri kim goýanam bolsa şeýle bir dadyna ýetişendigini şo teňňäniň öýde ýatan hassa aýalyny bejertmäge däri derman alyp biljekdigini aç oturan çagalarynyň epesli günläp garyn doýrup biljekdigine begenip teňňäni kim goýan bolsa ýaňkabyr ýagşy dilegler okap başlaýa welin Agajyň aňyrsynda bukulyp duran dana şägirdine şeý diýýär, Seret diýýär, şägirdim diýýär. Eger sen diýýär, häl köýnüň eden bolsaň diýýär, onda o bendäniň diýýär, şo köneje köwşünem ýitirip diýýär, nähili gynananyny, gamlananyny sen görerdiň diýýär. Şonda sen diýýär, sen häzir diýýär, gözleriňde bagt uçgunlary şoň ýagdaýyna begenip, oňam öz eden işiň netijesinde bolanyna begenip gözleriňden diýýär, Bagt uçganaklaýar. Şonda sen niä gözüňde bagt uçganaklamazdy, sen eden işiňe ökünip, şeýle bir erbet hala düşerdiň diýýär. Sen hemişe diýýär, adamlar bilen diýýär, ýagşy amallary amala aşyr, şonda sen diýýär, eden işiň özüňe-de nähili täsir edýändigini, gowy täsirler edýändigini görersiň diýip, şo şägirdine şeýle akyl berýär. Kümüş Genje size berjek indiki atalar sözümiz, Dostum geldi, baýram boldy. Bu atalar sözüni ildeşlerimize goýalyň, ildeşlerimiz näme pikirdekan?
Dostum Merli Baýramoğlu diýlen atalar sözüne meň düşünişim şeýle, Ýaşaýyşda iň eziz, iň ýakymly zatlaryň biri bizi diňleýän, bize düşünýän, pikirdeş bolýan, şatlygymyzy paýlaşýan, gynanjymyzy egisýän ynamdar dostlarymyzyň bolmagydyr. Durmuşda dostluk esasy orunda durýar. Dostlarymyzyň gelmegi biz üçin toýdur, baýramdyr. Şahyr aýtmyşlaýyn, Dostuň bolsun her hal ýanyňda boljak, Aglaňda aglajak, güleňde güljek, Başa bela gelse dag bolup durjak, Ynamdar, wepadar, hak dostuň bolsun. Meniň şu hatarary sözüne düşünişim şeýle. Dost,
bu ynsanlaryň arasynda birek-biregi sylap, hormatlap, syr berip, syr alşyp, kyn günüňde, şat günüňde birek-biregi goldamak bilen baglanyşykly ýüze çykýan gatnaşyklar diýip hasap edýärin. Sebäbi dost bu gaty uly ymarat hasaplanýar. Şonuň üçin dostluk ymaratyny gurmakaň howlukmaçlyga, Ýol bermeli däl. Şonuň üçin dostuň gelende türkmen halky ozaldanam bir myhman paraz halk hasaplanýar. Saçak goýmak, duz, tagam hödür etmek bu biziň ata-babalarymyzdan bize miras galan ýol-ýörelge bolup durýar. Dostuň gelende oňa söweş edip, oňa uludan saçak ýazyp, onuň bilen gyzykly söhbetdeşlikleri gurap, özara pikir alşylýar. Dostlar günde sataşyp duranda-da ýa-da ýyllar geçip sataşyp duranda-da hakyky dost hiç haçan daşlaşmaýar. Şonuň üçin dostluga uly sarpa goýulýar.
Elbetde bu nakylyň manysy dostuň bir dost. üçin iň bir gymmatly adamdygyny aňladýan nakyl bolup durýar, sebäbi dostuň gelmegi eýýäm beýleki dost üçin baýram hasaplaýar. Türkmende biziň medeni mirasymyzda dostluk hakynda gaty kän nakyllar bardyr, sebäbi türkmen dostluk diýilýän düşünjä, dostluk aragatnaşygyna örän uly sarpa bilen garaýar-da. Adamyň kimdigini bilmek üçinem onuň nähili adam bilen tirkeşýändigine üns beräýmeli. Ine, şular barada gürrüň edenimizde-de bir rowaýaty gürrüň edip bereýin. Irki zamanlarda bir iki sany gowy görüşýän dost bolupdyr. Şo dostlaryň ikisiniňem ýaşaýyş ýagdaýy gowy bolupdyr, gurply dostlar bolupdyrlar-da, söwda edipdirler. Umuman, gaty gurply ýaşaýan dostlar eken. Dostlaryň biriniň bir gowy üýtgeşik bir süýtli sygry bar eken. Ondan hemmeler şo sygryny satmagyny dileýän ekenler, ýöne ol adam öz sygryny hiç kime satmandyr. Şu beýleki dostam diläp görüpdir, Dostum, maňa şu sygryňy satsana diýip. Emma sygryň eýesi hiç haçan sygryny satmaga razy bolmandyr. Ondan aý geçýär, gün geçýär, dostlaryň beýlekisi uzak sapara gidip, birnäçe ýyllap iki dost bir-birinden aýra düşýärler. Ondan ýaňky sygyrly dostuň bir saý sebäp bilen ýagdaýlary pese düşýär, ýarawsyzlyk tapýar, umuman gowy gazanç edip bilmän, muň maşgala ýagdaýy, gazanç ýagdaýy örän pese düşýär. Şonda-da şuň sygryny sorap gelýänler bolupdyr, indi belki indi satar diýip. Ýöne şonda-da şo sygryny satmandyr, şo maşgalasynyň eklenç çeşmesi bolan sygryny hiç satmaga razylyk bermändir. Onnoň birnäçe ýyl aýralykdan soň ýaňky Beýleki dosty gelýä, ilen günden öz dostunyň düşen ýagdaýy barada eşitýä dänim. Hä, indi diýýä, belki diýýä bu ýagdaýa düşen bolsa, ol maňa sygryny satar, gaýtam zerurlyk sebäpli ol belki ony has arzanam satar diýip, ýaňkyň öýüne tarap ýola düşýä. Onnoň dostunyň öýüne barýa, salamlaşýalar, eýleki dosty uzak aýralykdan soň gelen dostunyň myhmançylyga gelmegine diýseň begenýä, Muny şeýle bir özüniň ýagdaýynyň pese düşendiginiň alamatlaryny hiç hili bildirmän, saçagynyň üstüni has nygmatdan dolduryp ýaňka hezzet-hormat edýär. Beýleki dostam geň galýar, muň diýýär, ýagdaý şeýle pese düşen diýýär, öýüniň işiniň ýagdaýy, işiginiň ýagdaýyndan görnüp dursa-da diýýär, muň saçagynyň üstüne döken nar-nygmaty hiç hili diýýär, gurplynyňkydan pes däl diýip geň galýar. Ýöne sesini çykarman iýýärler, içýärler, Çaý nahardan soň bu iki dost mesawy gürrüňe geçýär welin, gelen myhman dosty mundan ýene-de ýaňky sygyryny satmagyny soraýar. Seň diýýär ýagdaýyň biraz pese düşüpdir diýip eşitdim-de, belki diýýär şo sygryňy maňa indi satarsyň diýýär. Dostum, sygryňy ýesem diýýär, ýok dost sen gijä galdyň diýýär. Onuň dostunyň gahary gelýär, O näme üçin diýýär, sen ony diýýär, başga birine sataýdyňmy, ony menem diläpdim-ä, dostuň barka, sen näme üçin ony başga birine satdyň diýip, dostundan birhili kin edýär. Ondan sygryňy eýesem diýýär, Ýok diýýär, men sygrymy satmadym diýýär. Ýöne seň gelmegiň üçin meň üçin bir uly baýramçylyk boldy diýýär. Saňa diýýär, şu naz-nygmatlary etmek üçin, şu etli naharlary bişirmek üçin men sygrymy söwüş edip taýýarlatdym diýýär. Welin, Ýaňky myhman dost şeýlebir öz eden işinden utanýar dänim gaýtmak bilen bolýar. Indi şu wakadan biraz wagt geçenden soň kimdir biriniň näbella-da meniň şo ýagdaýy pese düşen dostuna özüniň kimdigini duýdurman bir kömek edendigini, şeýle-de şonuň netijesinde şonuň ýagdaýlarynyň ýene-de täzeden gowulanyp işleriniň bir ugruna bolup täzeden gurplanyp gidendigi barada adamlar gürrüň etdiler diýýär. Indi şu taýda şol, elbetde, şol öz eden işine utanan dosty özüniň täzeden aç-açan etjek kömegini dostunyň almajakdygyna onuň gözi ýetip durandyr, sebäbi ol dostunyň göwnüne kine galdyrdy-da. Şoň üçinem özüniň kimdigini bildirmän, ýaňky dostunyň egninden galdyryp, şonuň täzeden işleriniň ugrukmagyna, ýagdaýynyňam gurplanmagyna kömek edýär. Elbetde, şu ýerde her bir adamam ýalňyşyp biljekdigem görünýär. Ýöne Eden ýalňyşlygyňy wagtynda boýun alyp ony düzetmegiň özüniňem bir uly ähmiýetiniň bardygy şu tymsalyň üsti bilen görünýär. Küm şol jesli berjek indiki atalar sözmez, arpa ekip, bugdaý ýormarsyň. Bu sowal ile işlerini däl pikirdekä.
Arpa ekip, bugdaý ormarsyň diýen nakylyň asyl manysyna meniň düşünişim şu barada bir Gysgajyk rowaýat bar. Mysaly, şu geçmişde bir ýaşuly iki sany ogly bolupdyr. Şol uly ogly birazajyk beträk, garagolyrak bolan, şoňa şeýle bir şarf çalypdyr weli çekgesine. Onsoň uly ogly bi şarfyň awusyny kiçisine geçiripdir. Ikinji ogluna bil oň çek ediner çarpygy çalypdyr. Olam şol çarpygy başga birine geçirmek maksady bilen görse döwereginde gezip ýören güjüjegi bar eken şu taýagy alyp güjügi ýenjipdir. Güjük şo gaçyp baryşyna öýden çaý alyp çykyp gelýän öz ejelerini aýagyna dişläpdir. Diýmek şu ýagşylyk. Etseň gowy zady etseň, gowy zada garaşmaly, ol ahyrsoňunda aýlanyp özüňe gelýär diýen manyny berýär. Bilim ugrunda-da şu islendik biziň berýän bilimlerimiz näçe çuň, näçe gowy bolsa, bizdäki soňky işlejek hünärmentlerimiziň hem gowy adamlar bolmagyna garaşmak bolýar. Şonuň üçin şu nakylyň ýene bir manysyny şeýle düşündirse bolar. Arpa sepip bugdaý almarsyň diýen atalar sözüne meniň düşünişim. Türkmen halky çaga terbiýesinde örän ünsli bolan halk. Şonuň üçinem öz perzendiňe edep-terbiýe, ýol-ýörelge görkezmän, ony ýagşy ýola ugrukdyrman, ondan edep-terbiýeli, edim-gylymly, göýä adam bolup ýetişmegine garaşmak ýa-da ony ondan talap etmek, Eýýäm oň özi arpa ekip bugdaýa hantama bolmak ýaly zatdyr. Bu nakylyň üsti bilen ata-babalarymyz Öz eken zadyňy, ýagny ekeniňi orarsyň, edeniňem görersiň diýen manyny aýdyňlaşdyryp berýär. Diýmek, sen öz şu günki özüňi erte perzendiňde görersiň diýen diýmek isleýärler bu nakylyň üsti bilen.
Arpa ekip bugdaý ormarsyň diýmek nakyl gönümel manysynda däl, sebäbi ol her kimiňem arpaň tohumyny ekip bugdaý ormajygyna gözi ýetýändir. Ýöne şu nakylyň gytaklaýyn manysy, ýagny sen birine nähili ýagşylyk etseň ýa bir gowulyk etseň, senem şony görersiň ýa-da birine ýamanlyk edip ondan ýagşylyk görmersiň diýýän manyny berýär-de. Sebäbi adamyň niýetinde ýaňam gürrüň etdik-de, Gowulyk bolanda gowulygam görýär adam. Birine eden gatnaşygyňa görä jogap alarsyň diýmegi aňladýar. Ine bular hakynda gürrüň edemizde-de bir tymsal ýadyma düşýär. Bir goja özüniň agtyjagy bilen gezelenje daga gezelenje çykypdyr-da, atasynyň elinden tutup barýan agtyjak birden Dagda gatyrak gürleýär welin, sesiň ýaňlanýandygyny bilýär-de. Onnoň ýene bir zat gürläp görýär, ýene-de ýaňky ses jogap bolup gelýär. Muňa-da agtyjagynyň oglanjygyň gahary gelýär, öz diýen sözüniň gaýtalanyp durmagyna. Onnoň öz sözüni kimiň gaýtalaýanyny biljek bolup, Sen kim? diýip gygyrýar. A aňyrdan ýene-de Sen kim? diýip jogap gaýtalanýar. Soň men men nä diýip gygyryagyn olam men men nä diýýä muňa oglanyň hasam gahary gelip kejikýä dänim gaharly sözler aýdyp gygyryp başlaýa welin dagdanam gaharly sözler ýaňlanyp jogap bolup gelýä oglanjyk atasyna ýüzlenýä da ata diýýä kimaý maňa beýdip gaharlanyp diýýä gaharymy getirip jogap berip duran diýýä ondan goja şeý diýýä sen diýýä häzir üns ber diýýä daga seredýä de Daglar siz nähili gözellik gygyrýa. Ondan aňyrdanam siz nähili gözel diýenden ses eşdilýä. Men sizi gowy görýän diýip gygyrýa. Siz maňa juda ýaraýaňyz diýip gygyrýa welin aňyrdan ýene şolar ýaly söz ýaňlanýa, jogap ýaňlanýa welin ýaňky ýaşuly agtyjagyna diýýä seret diýýä oglum diýýä. Sen diýýär, ilki dagyň gaharyny getiripdiýýär, oňa sen özüň gahyrly sözler aýtdyň diýýär. Şo aýdan sözüňe görä-de jogap eşitdiň dagdan. Biz ynha häzir gowy sözler aýtdyk diýýär. Öz aýdan gowy sözümize görä-de gowy sözlerem bize yzyna gaýdyp geldi diýýär. Geljekde ine ulalarsyň, uly adam çykarsyň diýýär. Şonda diýýär, özüň diýýär, dostlaryňa, ýakynlaryňa, umuman diýä adamlara diýä diňe ýagşy niýetler bilen ýagşy amallary etseň, olara diňe gowulyklary etseň, sen olardanam gowulyk alarsyň diýä. Ýöne sen olar bilen hemişe tersleşip, gaharly gatnaşyklar etseň, gaharly sözler aýtsaň diýä, onda sen olardanam şolar ýaly jogap alarsyň diýä. Şoň üçinem diýä, hemişe Adamlar bilen gatnaşykda bolaňda ýagşy niýetde bol diýýär. Ine şu arpa ekip bugdaý almarsyň diýen nakylyň gytaklaýyn manysyny men şu tymsalyň üsti bilenem görünýämkä diýjek bolýan. Tymsallaryň üsti bilen esasy durmuş wakalary beýan edilýär-dä. Ine şol ýaňky dagdaky ses ýaňlanma ýönekeý bir tymsalyň üsti bilen bir halka ýetirilýär, ýöne hakykatdan muň aňarsynda güýçli manysy ýatyr diýsek sözümiz ýerine düşer. Adamlar hem ýöne birek-birek bilen gürleşende ýa-da bolmasa birek-birege bir islendik bir zatda kömek edenlerinde hökmany ýagdaýda şoň ýene-de özüne gaýdyp geljekligi. Sen bir adam bilen bir mylaýym äheňde gürleşseň, şol adamam saňa hökmän mylaýym äheňde jogap berýär. Şoň üçinem ýa-da sen bir adama abyrdar azm bilen ýüzlenseň, elbetde seň sözleriň ýaramadyk adam saňa-da gaharly jogap berýär. Şo dagdaky ýagyň üsti bilen-de bize şu zatlaryň bir manysy ýetirilýär. Adam arzuwsyz bolmaz, guş ganatsyz diýýär-de, her bir adamyň ýüreginde bir hemişe süýji arzuwlar ýaşaýar. Ana, menem Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ahal welaýat komitetinde zähmet çekýän, ýaňy sözüň başynda-da bellediňiz, öz işleýän edaramyzda işlemek bilen, hormatly Prezidentimiziň alyp barýan ynsanperwer, parahatçyl syýasatyny bir giň halk köpçüligine ýetirýäs, wagyz-nesihat edýäs. Asmanymyzyň asuda bolmagyny, durmuşymyzyň abadan bolmagyny, saçagymyzyň doly bolmagyny, elbetde, biziň şu abadan durmuşymyzyň hemişe aladasynda bolýan Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, belent başynyň aman bolmagyny, il-ýurt bähbitli tutýan ähli işleriniň diňe rowaçlyklara beslenmegini tüýs ýüregimden arzuw edýän. Sag boluň Kümşen jar dowlugyňyz hasyl bolsun hemişe hormatly prezidentimiziň saýasynda görenimizem eşidenimizem toýdan bolsun alyp barýan işiňizde üstünlikleň hemra bolmagyny arzuw etýäs kesbiňizden kemal tapyň. Sag boluň. Hormatly adamlar, biziň söhbetdeşimiz Aşgabat şäheriniň bir ýüz üçünji orta mekdebiniň müdiri, Türkmenistanyň ussat mugallamy Aşyrmät Gurbanow. Aşyrmät mugallym gepleşigimize hoş gördük. Sözleriň hamyrmaýasy atalar sözdür diýip söhbetimize başlabereli onda. Türkmen halkymyzyň däp-dessurlaram, edem-gylymlaram, medeni mirasymyzam, edebi mirasymyzam düýpsüz ummanda. Durmuşyň ähli ugurlarynda biz ata-babalarymyzyň goýup giden miraslaryna, däp-dessurlaryna, atalar sözdür nakyllaryna, tymsallaryna, rowaýatlaryna salglansak, hiç wagtda ýalňyşmarys. Mähriban hem Gahryman Arkadagymyz türkmen halkynyň milli däplerini, dessurlaryny, edim-gylamlaryny, adatlaryny şu günki günlerimizde ýaş nesillerimize ýetirmek, onuň çuňňur many-mazmunyny öwretmek barada özüniň her gezekki çykyşlarynda giň maslahatlar berýär. Mähriban Arkadagymyzyň bize peşgeş berýän her bir kitaby biziň üçin uly gollanma, ýan kitaby. Mähriban Arkadagymyz özüniň Paýhas çeşmesi atly kitabynda türkmeniň. Ajaýyp däpleriniň, dessurlarynyň, edem-gylymlarynyň jemi höküminde atalar sözleridir nakyllary bize peşgeş berdi. Şu nukdaýnazardan biz, mugallymlar, terbiýeçiler özlerimiziň guraýan her bir sapaklarymyzda, sapakdan daşary çärelerimizde, ata-eneler bilen, raýatlarymyz bilen, halkymyz bilen bolýan duşuşyklarymyzda hem şu mähriban hem gahryman Arkadagymyzyň bize peşgeş beren Şa diwarlarynyň çuňňur many-mazlulyny giňden düşündirýär hem-de bulary ýaş nesillerimize öwretmeklige özümiziň uly goşandymyzy goşup durýarys. Kasko.
Aşyr Mätmoglunyň hormatly Prezidentimiziň il-günümize sowgat beren Paýhas çeşmesi kitabynda şeýle bir aýdylýan atalar sözi bar, Sepilmedik tohum gök ormaz. Bu atalar sözüne siz öz pikiriňizi beýan etmeden öňürti bu sowaly ildeşlerimize goýalyň, ildeşlerimiz nädip pikirdekä?
Sepilmedik tohum gögermez diýen atalar sözüne meniň düşünjem şeýleräk. Biziň türkmen halkymyz ir döwürlerden bäri daýhançylyk bilen meşgullanypdyrlar, ýer ekipdirler, hasyl alypdyrlar, zähmet çekipdirler. Azat çeken zähmediniň hözirini görüpdirler. Eger-de ýaňky zähmet çekmeseň, soňunyň deregini, hözirini hem görüp bolmajakdygy barada şundakylar şeýleräk düşünje. Berlýä meň şu atalar sözünede düşünişim şeýleräk. Meň şu ýerde meşhur şahyrymyz Atatly Janowyň şeýle setirleri ýadyma düşýä, Nyşany görmedik çen bilen atmaz, Agajy ekmedik saýada ýatmaz. Ýa-da bolmasa. Minnetli miweler mydama ajy, Der siňen topragyň hasyly süýji diýen setirleriniň ýa dörtlemeleri düwünçegini agzap geçesim gelýä. Bu ýerde biziň ata-babalarymyz bu nakylyň üsti bilen galplygyň ýa-da yhlassyzlygyň, perwaýsyzlygyň hiç bir ýerde netije bermeýändiginiň, soňunyň boşdugyny aýdyp geçmek isleýärler. Haýsy tarapdan seredeniňde-de ata-babalarymyz yhlassyz ýeriň adynyň bolmaýandygyny, tohum sepilmedik ýeriniňem zadynyň bolmaýandygyny aýdyň şu nakylyň üsti bilen beýan edýärler.
Sepilmedik tohum gögermez diýen nakylyň örän giň manysy bar. Bu ýerde aýdyljak bolunýan pikir esasy hasyl bilen baglanyşykly hem aýtsak ýerine düşer diýip pikir edýäs. Ýere tohum sepmegiň, ondan bol hasyl almagyň hem şu nakylyň atalar sözüniň üsti bilen beýan edilmegi ýöneýre däl. Bu barada Türkmenistanyň halk ýazyjysy Magtymguly adyndaky döwlet hem-de ýaşlar baýragynyň eýesi zehili şahyrymyz, Men Gurbannazar Ezizowyň goşgy setirlerine ýüzlenesim gelýär. Şahyr şeýle belleýär, Nämeler päk dünýäde, dünýä ýatanda päkdir. Daýhan çişen tohumy ýere sepende päkdir diýip, örän jaýdar belleýär-de. Şu goşgynyň mysalynda-da görmek bolýar, bu ýerde päklik, halallyk, ynsanperwerlik, nesil terbiýesiniň baglanyşykly uly manylary ýatyr-da. Sebäbi her bir atalar sözüň aňyrsynda şol halkymyzyň bize goýup giden düýpsüz umman ýaly Ajaýyp pikirleri, paýhaslary jemlenen şu ýerde bir rowaýatam ýadyma düşýär-de, şu köpi gören goja, akylly, paýhasly goja özüniň ömrüniň ahyrynda üç sany ogluny ýanyna çagyryp, olara wesýet edipdir diýýär-de, Ogullarym, men dünýeden gaýdanymdan soňam siz örän agzybir boluň, yhlasly boluň, ýapyşan işiňizi pugta berjaý ediň, ile-güne, dogan-garyndaşlara, goňşy-golama Ýakyndan hemaýat ediň, Watanyňyzy söýüň! Men dünýeden gaýdaryn, ýöne mellegimiziň hop ortasynda men size bir ummasyz baýlyk goýup gidipdim, hum goýup gidipdim, şony alyň-da, paýlaşyň diýipdir diýýär-de. Onda bi ýaşulynyň, gojanyň ömür peýbany dolup, dünýeden gaýdandan soň ýaňky oglanlar humy gözläp gazýarlar. Hum ýok. Mellegiň o tarapyny gazer, bu tarapyny umman şu mellegi ilik düwme degip agdarýarlar welin hiç ýerde hum ýok diýýär. Laplary keç bolan ýaňky oglanlar özleri ýene-de lapykeç halda öýlerine girjek bolupdyka, obasynyň ýaşulularynyň biri gelip, Oglanlar, şu depip agdaran ýeriňize bir tohumam sepip görüň, onda nähili bolarka diýip maslahat beripdirler diýip welin, ýaňky oglanlar dogrudanam ýaz aýlary tohum sepipdir welin, bol hasylyň Düýbi tutulypdyr, tomus ýaňky hasyldan ummasyz baýlyk alypdyrlar, dänäni alypdyrlar, muny dullaryna geçiripdirler-de maslahat edipdirler. Atamyz şeýle bize wesýet etdi, agzybir boluň diýdi, ylalaşykly boluň diýdi. Geliň, maslahat edeliň, şu alan dänämizi üç bölege böleliň. Şunuň ýarysyny azyklyk hem-de indiki ýyl tohum üçin goýalyň. Ýarysynam obanyň bir zerur adamlaryna paýlaýlyň, goldaw bereliň. Galan bir bölegini bolsa satyp mal-garyn ediň diýip maslahat edipdirler diýip, aýdyşlary ýalam bir edipdirler. Sanlyja ýyldan soňra şu oglanlar obanyň menem diýen baýlarynyň hataryna goşulyp, ile-güne hemaýat edipdirler, özleriniň gollaglaryny beripdirler. Netijede ýaňky eden yhlaslarynyň, azaplarynyň ýerine düşendigine bular has-da buýsanyp ýaşapdyrlar diýip, haýyrly işiň başyny tutduňmy, şoň ahyryna çenli dowam etmek, Haýyrly işi ertä goýman, şu günkini etmelimi, şu günkini etmek ýaly pikirler ýaňky olar özleriniň kalplaryna ornap dur. Dünýä ýüzüne on ýedi gezek ýöriş eden, hiç ýörişde-de ýeňilmedik Soltan Mahmyt Gaznala şeýle sorag beripdirler, Soltanym, Zülkerneýden soňra şeýle üstünlige, şeýle ýeňişe ýekeje begem, soltanam, Mynasyp bolmandy, bu üstünligiň syry näme diýip sorapdyrlar diýýär-de. Şonda Mahmyt soltan aýdypdyr diýýär. Bu ýerde uly bir syr ýok. Men birinjiden-ä bitirmejek zadyma ýapyşmaýaryn, bitirmejek işimi etmeýärin diýipdir. Ikinjiden bolsa, hiç ýerde, ähli halatda aýdan sözüm bilen eden işimiň deň gelmegini isleýärin. Söz bilen herekediň arasyndaky sazlaşygy bilelikde alyp gidýändigini subut edipdir diýýär. Şeýlelikde, şular ýaly yzygiderli. Edilen islendik işde hiç bir ynsana hawa zyýan gelmez diýip, Soltan Mahmut sözüni jemläpdir. Gaty gowy.
Aşyrmaz boýun size berjek indiki sowalymyz, Goňşyň ýykylsa söýgi utdyber. Bu sowaly ildeşlerimiz däli pikir takan.
Türkmen dilimizde şeýle bir atalar sözi bar, Goňşyň ýykylsa söýgi utdy bol. Dogrudanam, goňşyň bilen ýakyn aragatnaşykda bolmak, goňşyňy sylamak, hormatlamak, oň bilen dogan ýalak gatnaşykda bolmak biziň ata-babalarymyzdan gelýän däpleriň biri. Eger-de goňşyň bilen ýakyn aragatnaşykda bolsaň, birek-birek bilen arkalaşyp gezseň, goňşyň kösenen ýerinde, agyran, ynjan ýerinde oňa goldaw berseň, kömek etseň, goňşy saňa dogandanam ýakyn ynsana öwrülýär. Bu örän hakyky zat. Sebäbi diýseň goňşy elmydama seň gapdalyňda bolýar. Biziň türkmenlemizde täze ýere göçmeli bolanda ilki bilen alada edilýän zat goňşy kim bolarka diýilýärde. Buň sebäbem şo goňşyňy özüňe ýakyn hossar höküminde goýulmagynda. Şu atalar sözüne düşünşim şeýle. Goňşyň ýykylsa söýget ber. Atalar sözüne meniň düşünişim şeýleräk. Biziň ata-babalarymyzda goňşy we adamyň agyny-garyndaşyňdan hem has özüňe ýakyn bir ses ýetim ýagdaýda saňa ýetişýän goňşy bolýar. Şonuň üçin goňşyň islendik şatlykly gününde-de, onuň bir kynçylyga duş gelende-de goňşa söýget bolmak, goňşa kömek etmek Ol bir farz iş. Onsoňam goňşy goňşyň aýnasy diýe, ol saňa mydama bir gowy pikir bilen, gowy garaýyş bilen garaýa.
Goňşuçylyk barada ata-babalarymyzyň aýtmalyk zady ýok-da. Iň. Ýakyn hossaryň goňşyň bolup durýar-da. Onuň üçin ata-babalarymyz bu barada-da birnäçe rowaýatlaram, tymsallaram, nakyllaram döretdiler. Birden-bir zeruryň ýüze çyksa, ilki bilen goňşyňy ýüze tutýaň. Goňşyň gowy bolanda, eýýäm gatnaşyklaram ýygjamlaşýar. Çagalaryň, nesilleriňem şol edil dogan ýaly bolup gatnaşyp gidýärler-de. Halkymyzyň arasynda giňden ýaýran bir rowaýat ýadyma düşýär. Bir akylly, paýhasly adam bar eken. Her gün işden gelende. öýüniň ýanyna gelip iki gezek uldanyp gygyrýan eken diýýär-de. Ondan goňşy olanlaram muňa ilki kän üns bermändirler, ahyry üýşüp, şu adamyň gelen wagtynda öňünden çykypdyrlar diýýär-de. Onsoň ýaňky çykyp, bir obaň ýaşulularynyň biri, How, ýigit, sen her gün geleniňde iki gezek uldanyp gygyrýaň öýüňiň ýanyna gelip. Bu nämäň hikmeti, bu nämäň alamaty? Meň diýipdir, öýüme gelende bir hili göwnüm joşýar, göwnüm göterilýär, gohum galýar. Onuň hem esasy sebäbi, men birinjiden öýüme gelende meni iň bir ýakyn hossarym ýaly hemdemim, syrdaşym bolan atym garşy alýar kişňäp. Atyma men şeýle gowy hormat goýýan. Ikinjidenem gelenimde çagalarym öňümden ylgap çykýar. Maşgalam, aýalym meni güler ýüzben garşylar, şoňa buýsanyp men iki gezek gygyrýan diýipdir welin ýaňky ýaşly adam aýtdy, Ony üçünji gezegem gygyrmaly borsuň sen. Şu gün saňa iň bir ýakyn, iň bir gowy goňşy, ýakyn goňşy göçüp geldi diýip ýaňka şeýle diýipdir diýýär-de. Şeý diýmek bilen eýýäm goňşynyň Ynam, eýýäm öz iň ýakyn hossarlaryňyň ýaly bolup gidýänini ündeme bolýar. Kömek isläne kömek bermek bize ata-babalarymyzdan galan däp bolup durýar. Ynha, hemmämiziň bilşimiz ýaly, ilkinji mekdebe baranymyzda bizi garşy alyp, güler bilen garşylaýan harply kitabymyz bardy. Şu harply kitapda bir şeýle rowaýat getirilipdir-de, ony eýýäm birinji synpa baran çagajyklarymyza çenli bilýärler-de, şol bir garynja suwda gark bolup, jok bolup barýar diýýär-de. Ýokarda uçup duran kepderem oňa bir agajyň ýapragyny oklaýar welin, ýaňky garynja şol ýapraga münüp, gark bolmakdan halas bolýar diýýär. Güllerde bürünýän kepder ýokarda uçup ýörkä, ony nyşana alyp oturan bir awçyny görýär-de, garynja baryp, şol awçynyň aýagyndan dişleýär welin, ýaňky awçynyň nyşana alan oky başga tarapa gidipdir-de, kepder halas bolupdyr diýýär-de, ýagşylyga ýagşylyk bilen gaýtjakdygy. Her kime bir ýagşylyk etmekligiň adamyň kalbynda, ýüreginde bir ynsançylyk häsiýetleriniň iň bir naýbaşylaryň biri bolan ýagşylyk etmekligiň ündelýän nakylyň manysy şundan ybaratmyka diýip düşünýän. Gato, şoň üçin hem adam meni bezeýän häsiýetler hem şol birek-birege ýagşylykda gatnaşmaklyk iň adam meni bezeýän häsiýet. Ýagny irki wagtlarda rowaýata görä bir adam meňzeýär bir şeýle bir diýýär owadan, Hemem eli işli bir gyzy bar diýýär. Ine muňa bir gün bir wagtyň dowamynda üç sany sawçy gelýär. Ýaňky gelen sawçylaryň hersi dürli-dürli durmuşda ýaşaýar. Biri diýýär has barjamly adam diýýär, beýlekisi diýýär orta ýaşaýan adam diýýär. Biri bolsa diýýär, Şu gün tapsa ertesi alada diýä gaty kyn ýagdaýda garyp ýagdaýda ýaşaýar eken. Üçüsem bir günde gelensoň gyzyň ene atasy soraş bide çeliň onsoň diýä soň jogabyny aýdarys diýä. Ene ata oturyp haýsyna bersek gowy bolarka has barjamly adama bersek gyzymyz kösenmän ýaşar elini uzadan ýerine ýeter diýip pikir edýäler. Ýok Garyp maşgalaberse-ka, onda diňe işläp ýadar gyzymyz diýen ýaly pikirler ene-atany diýä şeýle bir gurşap aldy diýä. Ahyrynda ýaňky ene-ata, Biz diýä şolary diýä goňşularyndan sorap göreliň diýä. Kakasy ýola rowana bolýa. Ine, birinji barjamly adamyň ýanyna barýa-da, seretýä welin, barjamly adamyň diýä howlusy ýapyk diýä, hiç kim diýä goňşular oňa girenogam, çykanogam. Gyzym-a bärde diýä ýaşap bilmez diýä. Ikinji bir orta ýaşaýan adamyň öýüniň daşynda ýoly synap dur welin, şol wagt diýýär, orta ýaşaýan adamyň diýýär, gapysyndan bir adam geldi-de diýýär, çörek sorady diýýär. Bulam çöregiň diýýär, ýarsyny berdi-de diýýär, ýaryny alyp galdy diýýär. Özem diýýär, birek-birege diýýär, ýaňky öý eýeleri diýýär, hüňürdeşýärdiler diýýär, gapyny ýapyp goýsaň bolmadymy, şonda göni geç giderdi diýen ýaly diýýär, birhili myhmansöýerlik däl pikirlerini orta atyp diýýär, birek-birege diýýär, ýaňkylar hüňürdeşýärdiler diýýär. Gyzyň kakasy e, bu pursatlaram synlap durýar-da, gyzym bu ýerde diýýär, ýaşap bilmez diýýär-de, e, üçünji sawçynyň howlusyny synlap e, ýolda durýar welin, Olaň diýä öýüne diýä goňşy golamlar diýä üýşüp diýä hamyr etdiler diýä soňundan diýä bular gidip tamdyrda çörek ýapdylar diýä çöreklerini bişirenden soň diýä howla diýä uly düşek ýazdylar da diýä şol ýerde diýä oturyp diýä hemmesi diýä bile diýä tagam iýdiler nahar iýdiler diýä. Bu pursady synap duran gyzyň kakasynyň göwnüne ýarýar-da, Gyzym, ine, şu ýerde meň bagtly ýaşar diýip, sagçylyga gelen garyp maşgala diýe öz gyzyny bermäne razy boldy diýe. Şonuň üçinem goňşyň gowy bolanda, seňem howlyňam, gapyňam, myhmanlaňam diňe gowulyklar bilen ýatlanjaklygy hemmämize mälim. Aşyrmätmogulym, size berjek indiki sowalymyz, Ýamandan gaç, Ýagşa gulaç aç. Bu sowaly işleşlerime nädip pikir dakan?
Ýamandan gaç, ýagşa gulaç aç diýen atalar sözüne meň düşünişim şeýleräk, biziň ata-babalarymyzda-da sebäbi ynsanlaryň arasynda dürli häsiýetli adamlar gabat gelýär jemgyýetde. Indi ýamandan gaç, ýagşa gulaç aç diýende ýaman adamlardan, betniýetli bir Öz bähbidini gözläp ýören adamlardan daşrakda durmak, şeýleräk düşünýän, indi ýagşy adam aş üstüne edýär, ýagşy adam näme, gowulyk, gowulyklaryň, ýagşy işleriň amala aşmagyna sebäp bolýar, şonuň üçin ýagşy adamy göreňde bir güler ýüz bilen, ýagşy adam bilen bir salamlaşanda mähirli salamlaşyp, oň bilen pikir alşyp, şu atalar sözüne düşünişim şeýleräk. Ýaman bilen ýoldaş bolsaň näme, gowulygyň üstüne ertmez. Oň bilen olaryýak adamlar bilen ýoldaş bolsaň diňe biabraýlyga duçar edýär-de. Şonuň üçin hem ýamandan boýuňy satyn al diýişleri ýaly, ýaman bilen näme, duşaram bolmajak bolmaly. Ýöne elbetde başaryp bilseň, olary dogry ýola salyp, bir göni ýola ugrukdyryp bilseň, bir-de bir ýagşy işiň edildigi. Hoşniýetli, bir göwni açyk adamlar bilen gabatlaşan wagtyň, söhbetdeş bolan wagtyň, olara hasam bir gowy niýet bilen, gowy sözler bilen, gowy garaýyş bilen garaýaň. Olaryň mertebesi özleriniň hoşniýetliligi üçin hasam biziň öňümizde mertebesi galýar-da. Hawa, her niçigem bolsa näme, ýeriň ýüzünde, bu jemgyýetde ýaman adamlaryň az bolup, ýagşy adamlaryň köplügi biziň göwnümize teselli berip, bizi has-da üstünliklere urup durýar. Şasalar sözüne-de meň düşünişim şeýleräk.
Da, durmuşda şu ikisem bolup dur-da. Hawa, ýagşylyk, hawa, ýaman adamlaram, bir niýeti päli, düzüw däl adamlaram Ýöne şu ýagşy niýetli adamlaryň köplügi öz kalplarynda şo ýagşylyga bolan ynamyň, buýsanjyň we hyjuwyň dolulygy eýýäm şo ýaman pälli adamlary birneme çetleşdirýär-de. Kalbyňda ir bilen säher turup adam bir daşary çykanda, şu günki günüň rahat bolmagyny, şu günki günüň şowly bolmagyny dileg etseň, şu ynsana, goňşularyňa, işdeş ýoldaşlaryňa bir kömek etsem diýen gowy niýeti kalbyňda ornasaň, göwün etişiň ýaly, kalbyňa getirişiň ýaly şowly bolýar-da. Ýaňky ýagşylyga ýagşylyk bilen jogap bermek, ýakma bişersiň, gazma düşersiň diýilýär. Adamyň. Bir edýän işine görä, özüňe edilýän sylag-hormata görä jogap bermek biziň ata-babamyzyň däpleriniň biri bolup durýar-da. Adamlaryň arasynda şeýle bir gürrüňler bolýar-da, eger-de sen ýaman bilen gürrüňdeş bolanyňda ýa-da bolmasa ýaman bilen iş çalşanyňda hökmany ýagdaýda seň hem şol edýän işiň telekligi, şol işiň nädogrulygy ol hemmämize mälim. Ýagşylygy hemmeler söýýär. Ýagşylygy hemme adam öz kalbyna ornaşdyranda, dünýäň gözelleşlikligine, birek-birek bilen dostlaşyklarynda-da diňe gözel zatlaryň şaýady boljaklygyna hemme adam mälim bolupdyr. Şonuň üçin biziň islendik Durmuş wakalaryna ýüzlenenimizde-de birek-birege ýagşylyk etmeklik, ýagşy sözler bilen gatnaşmaklyk adamlaryň esasy öňüne goýan maksatlarynyň biri. Şoň üçin hem ilçinde aýdylýandyr, Daş bilen urana aş bilen ur diýýärler. Biri ýamanlyk etýär diýip, oňa garşy ýamanlyk etjek bolmaly däl-de, şoň gowy taraplaryny gözlemek, Adamlara mahsus häsiýetleň biri. Aşyr Mätmollum size berjek indiki sowalymyz Göz görmekden doýmaz, adam bilmekden. Bu sowaly ile işlerimiz nädip pikirdekan?
Göz görmekden doýmaz, adam bilmekden diýlen. Atalar sözi bar, Göz görmekden doýmaz, owadan zatlary, gözel zatlary, mukaddes zatlary näçe synladygyňça şonça synlasyň gelýär. Sallançak üwräp oturan ak saçly mähriban ene, ondan adamyň gözi doýmaz. Ýa bolmasa bäbegini söýgüleýän ýaş gelin, ýa bolmasa jykyr-jykyr gülüp söz sözleýän çagajygyň keşbi. Ýa bolmasa, türkmen sährasynyň bir ajaýyp ýaz paslynyň keşbi. Mundan näçe synlasaň-da, şol ajaýyp keşpleri sen hakydaňda baky galdyrasyň gelýär. Adam bilmekden diýlen söze ýene-de meň özüm düşünişim, öz garaýşym, adam näçe bildigi saýyn ýene-de bilesi gelýär. Sebäbi şahyr Halyl Kulyýewiň Daglaryň üstünden daglar görünýär diýip aýdyşy ýaly, şol bir bilen zadyň özüňe az görünýär. Ýene-de bilesiň gelýär. Sebäbi guýynyň suwuny aldygyň saýyn guýynyň suwy durlanyp, onuň gözleri, çeşmesi açylýar. Ýa bolmasa pyçagy näçe çarhladygyň saýyn ol ýitelip başlaýar. Adamyň duýgusy-da, adamyň akyl-paýhasy-da näçe bildigi saýyn şonça-da ýitelip başlaýar. Adamyň. Bilmek ukybynyň aňyr çägi ýok. Öwrenmek, adam ýaşaýan wagtynda iň soňky demiňe çenlem adam bilmeli, öwrenmeli, okamaly. Biziň türkmen dönemimizde Göz görmekden doýmaz, adam bilmekden diýen atalar sözi bar. Allatagallanyň adamzada eçilen bu owadanlyklaryny, bu gözelliklerini synladygyňça synlasyň gelýär. Ýagşyny görmek jennet diýilişi ýaly, dogrudanam daş-töweregimiz ýagşy zatlardan doly. Adam dünýäni gezmek bilen, öz. Ata Watanyny gezmek bilen gözýetimini giňeltýär. Gözýetimiň giňemegi bolsa seni täze ösüşlere, täze sepgitlere alyp barýar. Şonuň üçinem bu owadan dünýäni gördügiňçe göresiň, bu owadan dünýä hakda bildigiňçe bilesiň, ýaşadygyňça ýaşasyň gelýär. Biziň intägem bilmeli zatlarymyz gaty kän. Görmek, bilmek bu aňyrsyna-bärsine göz ýetirip bolmaýan umman ýaly tükeniksizdir. Şul atalar sözüne meniň düşünişim şeýle.
Adam, ynsan, dünýä, onuň gözelliklerine aşyk. Her bir ynsanyň şu dünýäniň bir gözel zatlaryny göresi gelýär, ony synlasy gelýär. Ynsan gyzyklanmasynyň çägi ýok. Adamlar bir ýerde bir Gowy täsin zatlar bar bolsa eşitseler şony gözleri bilen göresi gelýär sebäbi gören göz has ýakyn bolýada. Dünýä ilgezik bolup hemme zady bilesiň gelip hemme zady üstünlikden başyň aýlanyp biüşkürlik etmegiňem ynsany bezemeýänligi we durmuş hakykaty bolup durýada. Tennis ýaryşynyň ilkinji ussady ýeňijisi bolan Artur Eş gülleriň birinde agyr syrkawlapdyr diýdi. Şunlukda Bir tennis janköýeriniň biri oň ýanyna barypdyr-da, şeýle sorag beripdir-de, Ýaradan saňa näme üçin beýle hassalygy sezewar etdika? diýip. Ussat tennisçi şeýle jogap beripdir diýýär-de, Dünýäde elli million çaga tennis öwrenmäge höweslenýär. Tennisiň tilsimlerini bäş million çaga öwrenip bilýär. Elli müňüsi bolsa ýaryşlara gatnaşýar. Bäş müňüsi bolsa abraýly ýaryşlara gatnaşyp bilýär. Elli sanysy bolsa iň ýokary derejelerde çykyş edip bilýär. Şolardan dörtüsi ýarym finala, ikisem finala düşýär. Ýöne men şeýle uly üstünlik gazanan pursatymda-da maňa näme üçin beýle uly üstünligi berdiň diýip men Beýik Biribardan soramandym diýip jogap berip, parasatly muny jogap beripdir diýýär-de. Diýiljek bolýan pikir şol, adam nähili derejä ýetende-de temegini ýokary galdyryp, Men şu derejä ýetdim-ow diýip, özüňden göwnüň hoş bolup, ulumsylyk etmegiňem adama bir peýda getirmejekdigi aýdylýar. Gaty gowy, sebäbi biziň tagam iýip, özümiz şol tagamdan lezzet alşymyz ýaly ýa-da adamyň bedeniniň ösmegine hökman ýagdaýda iýmitiň zerurlygy ýaly adamyň aň-düşünjesiniň ösmegine-de paýhasly sözler zerur bolup dur, gözleriniň Has röwşen bolmagy üçinem ýakymly zatlar gözlere wajyp bolup dur-da. Parasatly sözleri eşiden wagtlarymyzam biziň gulaklarymyza iýmit bolýar. Bular eýýäm adamyň aň-düşünjesiniň ösmegine hemem durmuşda sagdyn ýaşamagyna özüniň oňyn täsirini ýetirýär. Aşyrmät mugallym Adam hemişe arzuw bilen ýaşaýar, çünki arzuwlar adamyny ýaşatýan ýeke-täk hadysa diýsek hem sözümiz ýerine düşer, sebäbi adamyň arzuwlarynyň gutaran ýerinde ýaşaýşynyň hem bir manysyny kän duýup bolanok. Şonuň üçin hem akyldarlar sözünde belleýär, Siz arzuwlaryň yzyndan ylgaň, bir gün ýadap size garaşar diýýär, öz öňüňize goýan arzuwlaryňyz. Biz dogrudanam arzuwlaryň hasyl bolýan mekanynda ýaşaýarys-da. Biziň bar arzuwymyz, maksadymyz Arkadagymyzyň bize peşgeş beren ajaýyp döwründe, ajaýyp zamanasynda ýaş nesillere bilim, terbiýe bermekde öz mynasyp goşandymyzy goşmak, hormatly Prezidentimiziň halkymyz, ýaş neslimize edýän aladalar üçin tüýs ýürekden sagbolsunlarymyzy aýdýarys. Mähriban hem Gahryman Arkadagymyzyň jany sag bolsun! Halk bähbitli, dünýä ähmiýetli alyp barýan işleri rowaçlyklara beslensin! Sag boluň Aşyrmak mol arzuwlaryňyz hasyl bolsun çünki mol moluň maksatlarynyň ählisi bir maksada gulluk etmek imkany pikir etýär sebäbi mol muly öz ylym bilim terbiýe berýän ýaşlarynyň mukaddes watanymyza gahryman arkadagymyza wepaly ýaşlar bolup ýetişmegi üçin öz zähmetlerini gaýgyrman zähmet çekýärler siziňem ylym bilim berýän ýaşlaryňyzyň hormatly Prezidentimize wepaly ýaşlar bolup ýetişmeklerini tüýs ýüregim bilen arzuw etýän. Mugallymçylyk kärinde size üstünlikleň hemra bolmagyny arzuw etýäs. Pikiriňizden kemal tapyň. Sag boluň. Eziz watandaşlar, Atalar sözi gepleşigimiziň hemaýatkäri Abraýly mebel hususy kärhanasy, biz Abraýly mebel hususy kärhanasynyň zähmetsöýer işgärlerine işlerinde, durmuşlarynda hemişe üstünlikleň hemra bolmagyny arzuw etýäs. Mähriban doganlar, gepleşigimiziň ahyrynda size ýene bir gezek dünýädäki ähli gowulyklaryň, ynsan kalbyndan çykýan mähir-muhabbet sözleriň ählisiniň size hemra bolmagyny arzuw etýäs. Halalykdan galňan desterhanlaryňyz naz-nygmatdan doly bolsun, belent-belent maksatlaryňyz menzillerden aşyp bitsin! Başyňyzda saglyk täji, ýüzleriňiz gülüp dursun. Ynsan başynyň täji bolan jan saglyk mydama size hemra bolsun. Daglara çykan bulutlar kimin ykbal sizi belentlikden belentlige götersin. Türkmen halkyny toýly günlerde ýaşadýan, Döwlet adam üçindir diýen şygar astynda türkmen halkyny gelejege ynamly alyp barýan Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, alyp barýan işleriniň hemişe rowaç bolmagyny arzuw etýäs. Eziz watandaşlar, ynha şeýle ýagşy arzuwlary siziň her biriňize ýollap, bizem siziň bilen hoşlaşýas.